Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler bu gün biz size halkyň hakykaty bilmäge haky bar ýada alty dilden gözlenen ýedi milliard diýen derňeýji gepleşigini leşdirýäris. Şu gün
Warşawada Obysýan geçýän zalynda biz bütin Türkmenistan halkyna bir hoş habar ýetirmekçi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissariaty, Biziň elimizden zorluk bilen hökümede daýanyp, hökmürowanlygyna daýanyp, haram dag bilen oň haram syçak ogly, bular biziň elimizden biziň malymyzy, mülkümizi alalardy, indi bizi ogry etjek boldular. Emma Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary komissariaty, şol edilen işiň bikanundygyny, hakykatda reketir we ogry haramdag bilen oň tohumydygyny hem-de şol bize ýetirilen zyýany zeperi doly gaýtaryp bermelidigini, muhtary hökmünde-de, umumy biziň abraýymyza, adymyza ýetirilen zyýany üçinem aýratyn şoňňarak tölegler bar, şol tölegem hökman beräýmeli edip goýdular. Biz iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ilki günlerinde Türkmenistanyň hem onuň halkynyň geljegi üçin örän möhüm bolan tema gaýtadan ýüzlenmegi makul bildik. Ýadyňyzda bolsa, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigriminji dekabrynda efire berlen BMG-niň adyndan ýedi milliard dollarlyk ýalan atly gepleşigimizde geldi Kärizowdan, onuň aýaly Ýuliýa Serebrinnikden hem aýalynyň aýal dogany Diana Serebrinnikden ybarat maşgala bandasynyň iki müň ýigrimi dördünji ýylyň sekizinji oktýabrynda dünýäde iň uly halkara gurama bolan Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan taryhda görülmedik ýalançylyga ýüz urandygyny habar beripdik. Garagyna basyp aldyk. Sekiz ýylyň dowamynda garagyna basybam boýun etdik. Şoň edeni kimiň ogrydygyny, kimiň orramsydygyny. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissariaty ynha şu wagt aýtdy, resmi ýagdaýda-da karar çykardy. Ondan soň Kärizow Serebrennikler bu çypdyrmany OBSE-niň adam ölçegi boýunça Warşawa konferensiýasynyň açyk forumynda-da we beýleki käbir halkara platformalarda-da utançsyzlyk bilen gaýtaladylar.

Türkmen bäbekleriniň hem eneleriniň saglygy, söz we metbuat azatlygy, adam hukuklary ugrunda göreşip gelýän derňeýji žurnalist hem ýazyjy hökmünde men türkmen hökümetidir onuň wezipelileri tarapyndan ýaýradylan kän ýalançylyklara şaýat boldum hem olary öz wagtynda paş etdim. Üç gezek okaň Ruhnamany. Şony üç gezek okanyňyzdan soň siziň aňyňyzda akylyňyz köpelýär. Akylly bolýar, düşünýär. Şondan soň akyly köpelip, ol göni Jennete barýar. Saparmyrat Nyýazowyň bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda Nobel baýragyny aljak bolup ýüz uran kezzaplygy-da şolaryň biridi. Anam süýüp bolmaýandy bilemag-a men. Düşünibilemag. Emma men häzire çenli Kärizow Serebrennikleriň iki müň ýigrimi dördünji ýylyň sekizinji oktýabryndan başlap ýüz uran kezzaplygy ýaly uly çypdyrmany hiç wagt görmändimem, eşitmändimem. Çünki häzire çenli BMG-niň adyndan ýalan sözlän ýönekeý türkmenistanly bolmandy. Beýle uly ýalançylyga hatda Saparmyrat Nyýazow, Gurbanguly Berdimuhamedow ýaly hökümet baştutanlary-da ýüz urmandylar. Neýrede oňa baha, nähili baha? Hä? Aňsat moňňalak atlary döretmek ýanar dag ýalak. Hä, ýa bäş manat pul berip Moskwada çempion etdimmi men ony? Bütin dünýä ykrar edýär. Çempion mir. Oň bahasy näçe? Ýedi milliardmy? Ýa ýedi trillionmy? Kim aýrylýa ol? Hä? Tugraň içinde duranaty. Elbetde, Nyýazow bilen Berdimuhamedow türkmen döwletiniň adyndan, onuň içki hem daşky syýasaty barada agzyny açdyklary ýalan sözläp geldiler, hem sözleýärler. Emma hatda şolaram gelni Kärizow, Ýuliýa Serebrinnik we onuň aýal dogany Diana Serebrinnik ýaly iň uly halkara gurama bolan Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan dünýä jemgyýetçiligini aldamaga milt etmändiler. Emma ine indi Nyýazowdan we Berdimuhammedowlardan-da has beter zyrra-jym ýalançylar, allajylar orta çykdylar. Olar Kärizow Serebrennikleriň maşgala bandasy.
Bir topar en şeri üýşýärlerde wala wala wala wala wala gyýbatçy gutaran. Agzy jeheksiz Kärizow Serebrennikler BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň öz agzalaryna Gara Geldi Kärizow türmä basylanda, onuň tussag hökmünde käbir hukuklary bozulypdyr diýen manydaky tassyklamasyny hamana BMG Türkmenistany özlerine ýedi milliard dollar kompensasiýa bermeli etdi diýip bokurdak ýyrtýarlar. Hakykatda, Birleşen Milletler Guramasynyň agzalýan dokumenti fakultatiw protokol, ýagny ol diňe maslahat beriji häsiýetli karar. Başga zat däl. Iň esasy-da, agzalýan kararda haýsydyr bir pul jerimesi hakda asla bir sözem ýok. Ol dokumentde, hatda Geldi Kärizow türmä nädogry basylypdyr diýen tassyklama-da ýok. BMG-niň Adam hukuklary boýunça komiteti diňe Geldi Kärizow tutulanda we soňra türmede saklananda onuň tussag hökmünde käbir hukuklary bozulypdyr diýýär. Haýsydyr bir pul jerimesi hakda bu dokumentde asla agzalmaýar. Geçen ýylyň ýigriminji dekabrynda Kärizow serebrennikleriň uly ýalançylygy barada derňeýji gepleşik efire berlensoň, Erkin Türkmenistan TV radiosynyň adyna ildeşlerimizden onlarça minnetdarlyk hatlary geldi. Ýurduň içinden gelen şol hatlaryň käbirinde, Geldi Kärizowyň hem onuň aýaly Ýuliýa Serebrenigiň ýurtda dürli döwürde eden jenaýat häsiýetli adalatsyzlyklary, bozgaklyklary, Geldi Kärizowyň hem onuň kakasy Gurban Kärizowyň we Ýuliýa Serebrenigiň ahlak azynçylyklary barada maglumatlar gelip gowuşdy. Ol hatlaryň birinde Geldi Kärizow türmede ýatyrka aýaly Ýuliýa Serebriniň Änewde atýatak saklaýşy hem adamlary aýlap, işledip, soňam hakyny bermän işden kowup goýberşi barada habar berilýär. Iň azyndan bir adam meselesinde munuň sebäbiniň Ýuliýa Serebriniň gündiziň güni atýatagyň duran ýeriniň ýer eýesi bilen jynsy gatnaşyk edip ýatyrka tötänden üstünden barmagynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Bu faktlar türkmen halkynyň türkmenistanlylaryň Kärizow-Serebrenikiler maşgalasy meselesinde Nyýazowdan we Berdimuhamedowlardan-da has aldajy, ahlak taýdan has azgyn maşgala bandasyna uçrandygyny görkezýär. Emma muňa garamazdan, Kärizow-Serebrenikleriň toruna düşen Olaryň ýalan wadalaryna aldanan ildeşlerimiziň käbiri bu ogry, ahlaksyz hem adalatsyz maşgalanyň pyssy-pujurlyklary paş edilende faktlara ynanmaýandyklaryny ýazýarlar. Elbetde, ynanyp-ynanmazlyk her kesiň öz işi. Ýöne biz hiç kim bilen ynanýaňmy-ynanaňok diýen oýny oýnamzok. Biz halka anyk faktlary ýetirýäris. Faktlar bolsa örän kejir bolýar. Faktlar hakykaty paş edýär. Şondan soň ogrynyň tarapyny tutanlar, ony gollanlar ogry şärigi bolýarlar. Munuň Jenaýat kodeksinde nämäni aňladýandygyny goý her kimiň özi degişli maddalary okap göz ýetirsin. Biz bu gezekki gepleşigimizde türkmen, rus dillerine gowy düşünmeýän ildeşlerimize hem daşary ýurtdaky diňleýjilere düşnükli bolsun diýip, geçen gezek diňe rus dilinde çap eden dokumentimizi Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilleri bolan iňlis, fransuz, ispan, arap, rus we hytaý dillerinde-de çap edýäris. Okaň, görüň, göz ýetiriň, bu dokumentlerde ýedi milliard dollar ýa-da asla pul tölegi barada ýeke setir, ýeke söz-de ýok. Eger şeýle sözleri tapsaňyz, onda Atawrusyny hem onuň maşgala bandasyny goldaweriň. Ýöne iň gowusy, olaryň kanalyndan abunalykdan çykmak hem olardan daşlaşmakdyr. Şonda başyňyz aman bolar. ogrynyň aldygyna düşüp, uly kynçylyklaryň üstünden barmarsyňyz. Ine, biz bu ýerde agzalýan dokumenti Birleşen Milletler Guramasynyň alty sany resmi iş dili bolan iňlis, fransuz, ispan, arap, rus hem hytaý dillerinde çap edýäris. Bu şelgeleri peýdalanyp, siz ol dokumentleri duran ýerinden, Birleşen Milletler Guramasynyň saýtyndan, sahypasyndan okap bilersiňiz. Sözümiň soňunda aýtjak zadymyz, biz bu maşgalanyň türkmenleri ähli türkmenistanlylary çürkemek üçin hem işlemän pul gazanmak üçin halkara derejede ýüz uran kezzaplyklarny paş etmegi dowam ederis. Çünki günbe-gün aşa Halkyň haky bar diýip toty ýaly näçe nokgullasalar-da, maşgala bandasy ol hakyň nämedigini aýdanoklar. Bu gezek biz hakykaty açmakçy. Halkyň hakykaty bilmäge haky bar.